ئەو کاتتان باش قوتابیانی خۆشەویست لە سەرەتادا پێش هەموو شتێک هیوای سەلامەتی و تەندروستێکی باش بۆ هەمووتان دەخوازم هیوادارم ئەو ماوەی ڕابردوو بە سەلامەتی بەسەر خۆتان و خانەوادەکانتان تێپەڕی بوو بێت و تووشی هیچ ناخۆشیەک نەبوو بن قوتابیانی خۆشەویست هەروەک ئاگادارن بە هۆکاری ئەو بارودۆخی کە بەسەر کوردستاندا هات خوێندن لە زانکۆ پەیمانگاکان ڕاگیرە و لە ئێستادا وەزارەتی خوێنی باڵا و توێژنەوەی زانستی بڕیاری داوە دەست بکرێتەوە بە خوێندن لە زانکۆ پەیمانگاکان بە شێوەیەکی ئەلکترۆنی ئەوەی تایبەت بی بەوانەکەی من کەوریتە لە نووسینی نووسراوە کارجێڕیەکان لە ماوەی ڕابردوودا بەشێکی زۆری منهجەکەمان تەواو کردبوو تەنها چەند بەشێکی کەمی مای ئینشاءله لە چەند محازراتی دابێ بە شێوەی ئەلکترۆنی تەواوی دەکەین و کۆتایی بەو منهجە دێنین کە بڕیار وابوو بیخوێنێ ئەوڕۆ سلاید یەکەم کە ئێستا لەبەر چاوتان دیارە ناونیشانی بابەتەکەیەوە لە خوارەوەش نووسراە وانەی یەکەم لە زنجیرەی وانە ئەلکترۆنیەکان یعنی وانەی دابێ دەبیتە وانەی دووەم وانەی سێم هەتا بزانین بە چەند محازرات تەواوی دەکەین بە فرسەتی دەزانم لەبەرەوەی ماوەیەکی زۆرە لێک دابڕینەوە لە خوێندن دوورکەتینەوە مڕاجعچی سەریعی ئەو بابەتانە بکەین کە لە بیدایەت ساڵەوە خوێندمانە و یەک دوو بابەتی نوێش ئەوڕۆ شەرح بکەین سەرەتا ناونشانی بابەتەکەتان بریتی بوو لە نووسینی نووسراوە کارگێڕیەکان یەکەم شت کە ئەمە باسمان کرد لە نووسینی نووسراوە کارگێڕیەکان بریتی بوو لە تعریفی مڕاستەلات یان تعریفی نامەکاری و دابەشی نامەکاریمان کرد لە بۆ سێ زۆر کە بریتی بوو لە نامەکاری کەسی حکومی و بازرگانی لە لە ناونشانەکانیان ڕادیار بوو نامەکاری کەسێ و نامەکاریە یان ئەو ڕاستەلاتەیە کە لە بینی کەسەکان دەکرێ و مڕاسەلاتی حکومی ئەو مڕاسەلاتیان ئەو نامەکاریە کە لە بینی دام و دەستگا حکومیەکان دەکرێ و نامەکاری بازرگانیش ئەو نامەکاریە کە لە نێوانی بازرگان و ناوەندە بازرگانیەکان دەکرێت ئەو جێگەی گرنگی پێدانی مەبوو لەو ساڵی خوێندن بریتی بوو لە نامەکاری حکومی لێ زیاتر بە تەفاسیلتر هاتینە سەر نامەکاری حکومی هاتین لەناو نامەکاری حکومیش زۆرەکانی نامەکاری حکومیمان باس کرد کە دابش دەبن بەسەر حەفت زۆر یەکەمینیان بریتە لە بیرخەرەوە مزەکەرە یان بە زمانێکی عامی خۆمان پێ دەڵێن عریزە ئەومان بە تەفاسیل باس کرد پاشان دووەم زۆر بریتی بوو لە کتوبی ڕسمی نووسراوە فەرمیەکان ئەوشمان بە تەفسیلی باس کردی لە کاتی خۆی ئێستش مراجعاتی سەریعی دەکەینەوە سێم زۆر کە هەمان بوو بریتی بوو لە فەرمان فەرمانەکانیش دابشکرانە سەر چەند زۆرەك و چارەمینیان بریتی بوو لە گشتاندن یان تعمیم ئەویشمان خوێن بە تەفاسیل و پێنجەمین زۆر بریتە لە راپۆرتەکان و شەشەمین زۆر بریتە لە کۆنووسی کۆبوونەوە و هەفتەمینیان بریتە لە بروسکەکان ئەوانەی ئەمە خیندیتمان هەتا ئێستا بە تەفسیلی چارخالی یەکەمە بیرخەرەوە نووسراوی فەرمی گشتاندن فەرمان لە ناو فەرمان هەموو فەرمانەکانمان تەواو نەکردە لێ ئەوڕۆ ئەمن بە سەریعی دێم باسی فەرمان دەکەم دابشکردنەکەی لە ڕووی جۆرەکان و لە ڕووی دەسەڵاتەکان و دوای یەک دوو فەرمانی نوێ دەخینین راپۆرتەکان و کۆنووسی کۆبوونەوەکان و بروسکەکان لە محازراتی دابێ ئینشاالله تەواویان دەکەین باسی جۆرەکانی نامەکاری بازرگانیش تەنها وەکو ژماردن باسمان کرد لە کاتی خۆی نامەکانی پرسیارکردن هەیە نامەکانی عرز یان خستنە ڕوو هەیە نامەکانی تەڵەب یان داواکردن هەیە و نامەکانی نردنی فۆمی ژمێرکاری و نامەکانی نردن دۆکۆمنتەکان و هەروها چەند زۆرێکتر لە نامە ئەوانە لە نێوانی کۆمپانیاکان و کەسە بازرگەکان بازرگانەکان و ناوەندە بازرگانەکان بەکار دێتن نامەکاری بازرگانی زیاتر نەچوینە سەری هەر ئەوەندەمان باس کرد کە جۆرەکانی بزانین لەبەرەوەی بابەتی مە زیاتر نامەکاری حکومی بوو لێ درێژەمان بە نامەکاری حکومیدا ئێستا دێن یەک مڕازایی سەریع دەکەینەوە کە بریتی بوو لەو خاڵانەی کە پێویستە ڕەچاو بکرێت لە کاتی نووسینی نامەکان و لە زمنی محازراتی زۆر زۆر ئەو شتانەمان دووبارە کردیتەوە ئەوانیش بریتین لەوەی کە پێویستە قرتاسیە یان پەراوگەی پێویستت لەبەر دەست بی لە کاتی نووسینی هەر نامەیەکی حکومی یان هەر نامەیەکی تر و هەروها پێویستە نامەکە بە زمانی فەرمی و بەو زمانە بنووسێت کە لەو شوێنە بەکاردێت و ڕستە و شە و زاراوەی پڕمانە بەکاربیین لە بۆەوەی تەفسیرات هەڵنەگری و هەر کەسە کە دەخینتەوە بە ئاسانی تێبگا و ڕەچاوی نامەکان کەین لە ڕووی بەجێهشتنی بۆشایی لە لاپەڕەکان لە سەر و خوار و تەنیشتەکانی لاپەڕە بۆشایی بەجێبێلن بۆی نووسینەکەمان ناڕێک نەبی و دەستەواژە و نیشانەکانی خاڵبندی لە شوێنی خۆیدا بەکاربیین لە کوێ ڕستە کۆتایی هات خاڵ دابنین لە کوێ پرسیارمان هەبوو نیشانەی پرسیار دابنین و بەم شێوەیە و هەروە دەبێت نامەکە بە شێوەیەکی دۆستانە بنووسێ ینی هەر نامەگوی هەرچەندە ناڕازیش بین لە بار و دۆخێک لە کاتی نووسینی نامەک پێویستە بە شێوەیەکی دۆستانە بنووسێ بەڵام ئەو دۆستانە نووسینەش پێویستە مبالغەی تێدا نەکرێ نامەکی ئاسایی نە زۆر دۆستانە و نە زۆر نادۆستانەش بێت هەفتەمینیان پاژەوەی ئامادەکاریەکانمان کردین نامەکە دووبارە دەخینینەوە لۆ ئەوی لە دووشت دڵنیابینەوە ئایا ئەو نامەی کە ئەمە نووسیتمان ئامانجەکەی پێکایە ئەگەر نا دین چاچی دەکەینەوە و دووەمی شت کە لی تاکی دەکەینەوە ئا هیچ وشەکی بریندارکە ڕستەکی ناخۆش کەلیمەکی ئیزعات بەکار نەهاتێ لەوەی بتوانین کەسی بەرامبەرمان بێزار نەکەین یان تووڕی نەکەین لە کاتی بەدەستگەیشتنی نامەکەی خاڵی هەشتم ئەوەیە کە نامەکەمان بە تازەترین ئامێری چاپکردن چاپ دەکەین ئەوە لە بۆ هەموو بابەتەکان هەموو جۆرەکانی نامەکاری بیرخەرەوە نووسراوی فەرمی فەرمان گشتاندن ئەو هەشت خاڵە لە بۆ هەمویان پێویستە ڕەچاوی بکەین ئێستا دێنە سەر بابەتی فەرمان فەرمان تعریفیمان کرد کاتی خۆی و جۆرەکانیانمان باس کرد بە سەریعی پێناسەکەی دەکەینەوە بریتییە لە دەربڕینێکی کارگێڕی لە ویستی خۆی بەپێی یاسا و ڕێساکان بۆ هێنانەدی مەرکزێکی یاسایی دیاریکراوە ئەمەش بۆ هێنانەدی بەرژەوەندی گشتی یعنی فەرمان تعبیرە لە ڕێی ئیدارەی وەزارەتێک دەیەوێت کەسێک تەعین بکات دەیەوێت کەسێک نەقل بکات دەیەوێت کەسێک سزا بدات دەیەوێت کەسێک پاداش بکە مۆڵەتێک بداتن بە کەسێک ئەو قسانە ئەو ئیشانە هەمووی لە ڕێگەی فەرمان تعبیری لێ دەکرێت و دەردەبڕێ و هەموو فەرمانەکانیش بە پێی یاسا و ڕێساکان دەبێتن و بەپێی ئەو یاسا و ڕێسا بەرکارانێک کە لە ناو وەزارەتەکان و فەرمانگەکان هەیە پێویستە لەو چوارچەوەیەدا بێت و بە شێوەی دوورمەوداش ئەمە تەمەشای دەکەین هەموو فەرمانەک مەبەستەکەی یان ئامانجەکەی بریتە لە بەدیهێنانی بەرژەوەندی گشتی ڕاست ئەمە کە فەرمانبەرێک دادەمەزرێن فەرمانی دامەزرانی لە بۆ دەردەکەین لە سوودی ئەو کەسێ و دادەمەزرێ بەڵام هەدەفە گەورەکە تر بریتە لە تحقیقی مەسلحەتی ئامە بەرژەوەندی گشتی تحقیق دەکەین کاو فەرمانبەرە خزمەتی ئەو وڵاتیان ئەو هەرێمە دەکاتن لێ دێین باسی جۆرەکانی فەرمانمان کرد جۆرەکانی فەرمانمان لەسەر دوو ئەساس تەصنیف کرد دابش کرد یەکیان لەسەر ئەساسی دەسەڵات یەک لەسەر ئەساسی چالاکێکە بە پێی دەسەڵات فەرمان دابش دەبیتە سەر چار زۆر یەکەمینە فەرمایشە کە لەلایەن سەرۆکی وڵات دەردەچێت یان ئەمە دەتوانین برین لەلایەن سەرۆکی هەرێم دەردەچێت زۆر زار دەرێن مەرسومی هەرێمی لە بۆ فلان شت دەرچوو ئەوە ئەو مەبەستەیە دەسەڵاتەکەی دەسەڵاتی سەرۆکی هەرێمە یان سەرۆکی وڵاتە فەرمان لەلایەن سەرۆکی حکوومەت یان سەرۆکی ئەنجومی وەزیران دەردەچێت تەنها فەرمان هیچ شتێکی دیکەی پێوە نیە دەنووسێ فەرمان نانووسێ فەرمانی وزاری یان کارجێر یان هەر شتێشکە ئەوە لەلایەن سەرۆکی ئەنجومی وەزیرانیان باوازەحتر بین لەلایەن سەرۆکی حکوومەت دەردەچیتن فەرمانی وزاریمان هەیە ئەوە لەلایەن وەزیرەکان دەردەچی و فەرمانی کارجێڕیمان هەیە لەلایەن بەڕێوبەری گشتی یان خوار بەڕێوبەری گشتی هەر فەرمانێک دەربچێت پێ دەگوتێ فەرمانی کارگێڕی دین باسی فەرمانەکان دەکەین بە پێی چالاکی چەند زۆرێکە دوازدە سێزدە زۆر لە فەرمانمان هەیە بە پێی چالاکی کە بریتین لە فەرمانی دامەزراندن فەرمانی دەست بەکاربوون فەرمانی چەسپاندن پێوەست نەبوون بە ڕژە درێژکردنەوەی ماوەی چاودێری دەستلەکارهەڵگرتن، مۆڵەتەکان، گواستنەوە، سەفەر، ئیفاد، پێکهێنانی لێژنە، ئەوانەمان زۆربەی زۆریان باس کرد، فەرمانی دامەزراندنمان بە تەفاسیل خین، فەرمانی دەست بەکاربوون بە هەمان شێوە، چەسپاندن بە هەمان شێوە، هەتا گەیشتینە بابەتی فەرمانی مۆڵەتەکانیشمان بە تەواوەتی باس کرد، هاتینە سەر فەرمانی گواستنەوە ئەویشمان شەرح کرد، ئەوەی مایتەوە بریتیە لە فەرمانی سەفەر، یان فەرمانی ئیفات و فەرمانی پێکێنانی لێژنەشمان پێشتر باس کرد ئێستا دێن پێشەوەی بچینە سەر بابەتی خۆمان لەو شوێنێکە لێ ڕاوەستا بووین تایبەتمەندەکانی فەرمان فەرمان بە شێوەیەکی گشتی چەند تایبەتمەندێکی هەیە یەکەم ئەمە دەزانین لە بابەتی بیرخەرەوە لە بابەتی گشتاندن باسی سلاوی دەستپێک و سلاوی کۆتاییمان کرد بەڵام فەرمان نە سڵاوی دەستپێکی تێدایە و نە سڵاوی کۆتایی و هەروە وشەی بۆ و ناونیشانی فەرمانگە نانووسرێت ینی نانووسین بۆ وەزارەتی کشتتوکاڵ بابەت فەرمانی دامەزاندن نە یەکسەر فەرمان یان فەرمانی وزاری یان فەرمانی کارجێڕی بەڵام بابەتەکەی دەنووسین بابەت دامەزراندن بابەت گواستنەوەی ڕژە بابەت پێدانی مۆڵەت بابەت ئیفات بەپی بابەتەکان گۆڕانکاری بەسەردا دێت ئەو شوێنێ ئەمە لێ ڕاوەستا بووین بریتی بوو لە فەرمانی سەفەر سەفەر و ئیفات طبعاان ئەمە دەزانین فەرمانی سەفەر یان فەرمانی ئیفات زۆر جار جێمان لێ دەبیتن کە مۆزەفەک لە ناو فەرمانگەیەک داوام دەکاتن دەرێن مۆزەفەکە ئیجاازەی وەرگرت لۆ ئەوەی سەفەر بکە بەڵام سەفەرەکەی لە بۆ چیە لە بۆ چارەسەری نەخۆشی لە بۆ گەشت و گوزار دەستە وڵاتەچکەیان دەستە شارەکی دیکە ئەمە لێرە ئەو جۆرە سەفەرەمان مەبەست نییە چمان مەبەستە مەبەستمان ئەوەیە مۆزەفەک بە ئیشی دائیرەکەی خۆی دەچیتە شارەکی دیکەیان دەچتە وڵاتەکی دیکە طبعا سەفەر لە ناو سنووری جوغرافی عێراقە یان ئەگەرە تو لە هەولێرەوە مۆزەفەک بنێرێ سلێمانی یان بینێرێ بەغدا یان بینێرێ بەسرا پێی دەگوترێ سەفەر لۆ چونکە لە ناو خاچی عێراقە بە چش دەینێری یان لە بۆ چ دەچی لە بۆ ئیشی دائیرەی یان لە بۆ بەشداریکردن لە دەورەک کە دایرەکەی خۆی دەینێریتن نەک لەسەر حسابی خۆی یان لە بۆ بەشداریکردن لە ئیشتیماک لە سمینارێک لە شارەکی دیکە بەڵام پەیوەندیدارە بە ئیشی دایرەکەی و بە تەکلیفی دایرەکەی دەچی لێ بە سەفەر لە بۆی حساب دەکرێت بەڵام هەرچی ئەوەی کە لە بۆ خۆی سەفەر دەکات لە بۆ نەخۆشیێک یان لە بۆ سەفرەکی سیاحی ئەو پێی ناگوترێ سەفەر پێ دەگوتێ مۆڵەتی ئەتیادی ئەو کەسە لە خۆی جازە وەردەگری بەڵام لە فترەی جازەکەی چ دەکە

ناردنی فەرمانبەرە لە بۆ دەرەوەی عێراق بەڵام لە بۆ چ لە بۆ ئەنجامدانی کارێکی فەرمی لە بۆ دائیرەکەی خۆی و هەموو مەسروفاتی مادەم ئیفادە لەسەر ئەو فەرمانگەیە دەبی کە ئەو کەسەر لی داوام دەکە بۆ نمونە کەسێک لە وەزارەتی پەروەردەیە بۆ بەشداریکردن لە خولێک دێنێرنە وڵاتی لوبنان بۆ نمونە کە دەینێرن بە ئیفات دەینێرن بە وەفت یان شاند شاندکردنی پێدەرێن زۆرجار بە کوردی مەسروفی چوون هاتنەوە مانەوەی لەوێن دەرێ مشارەکەی دەورەکەی هەمووی لەسەر ئەرچی وەزارەتی پەروەەردە دەبێت ئەوە سەفەر و ئیفادیان زۆر زیادر ماوسە سەفەر تێ و ئیفاتێ سەفەر لە ناو خاچی عێراقە بەڵام لە محافظەچکێ لە قەزایەکی دیکە لە ناحەکی دیکەیە بەڵام ئیفات لە بۆ دەرەوەی عێراقا چ لە بۆ وڵاتانی چاردەور چ لە بۆ وڵاتانی دوورتر لە حاڵەتی ڕاستپاردنی فەرمانبەر لە بۆ سەفەرکردن یان ئیفات دەبی لەو ڕۆژەی کە ئەو کەسە سەفەرەکەی دەکات یان ئیفادەکەی دەکا دەست لە کار هەڵگرتنی لە بۆ بکرێ و لەو کاتەش کە دەگەڕێتەوە پێویستە دەست بە کاربوونەوەی لە بۆ بکرێ لۆ چونکە ئەوە هەردووچی دەست لە کار هەڵگرتنەکە و دەست بە کاربوونەوەکەی شوێنەواری یاسایی هەیە شوێنەوارە یاسایەکەی چییە لەو ڕۆژەی سەفەر دەکە تا ئەو ڕۆژەی دەگەڕێتەوە دەرماڵی لە بۆ سرف دەکرێت دەرماڵی مانەوە دەرماڵی سەفەرکردنەکەی یان ئیفادکردنەکەی کە خۆی لەمانە دەگرێت و یەکەم خەرجی گەشتەکەی ئەگەر بە سیارە دەڕوا کرێی گواستنەوەی ئەگەر بە سیارەی دائیرە دەڕاتن کرێ گواستنەوەی لە بۆ سرف ناکرێ بەڵام ئەگەر بە سیارەی خۆی یان بە تەکسی دەڕوا کرێی گواستنەوەی دووسەر چون و هاتنەوەی لە بۆ خەرز دەکرێ زائیدەن ئەو کەسە لە بۆ ئیشەکەەوە پێویست دەکات دوو شەو لەوێ بمینێتەوە پارەی هوتێلی دوو شەوی لە بۆ دابین دەکرێت تەبان هەموو ئەوانە بە پلەی ئیکۆنۆمی نەک بە پلەی بزنس ینی هوتێلەکی مامناوەندی لە بۆ دەگیرێ نەک هوتێلەکی پێنج ئەستێرە تامان ئەوش بە پێی پلە وەزیفەکان دەگۆڕێ لە بۆ کەسەکی مۆزەفی ئەتیادی لەگەر مدیرعامەک لەگەر وەزیرەک سنفی هوتێلەکان فەرق دەکاتن کە لێرە ئەو زۆر بابەتی من نیە زیاتر بچینە نای بەڵام ئەوەی لە بۆی خەرز دەکرێت گوتمان کرێ چوون و هاتنەوە کرێی هوتێل کەمانەوە و کرێی یان با بڵێن پارەی نان خواردنی ئەو چەند ڕۆژێک کە لەوێن دەردەمێنێتەوە سەر ڕای ئەوانش پارەیەکی پێ دەدرێت لە بۆ خەرجی خۆی کە ئەوە فەرمانبەرەکە ئازاد ئەو پارەی لەوێ خرج دەکە یان خەرجی ناکە و دەهین تۆ لە بۆ خۆی هەری دەگری ئەوە دەدرێتە مۆزەفەکە چی لێ دەکا ئازادە لە ئیفادیش بە هەمان شێوە ئەگەر گەشتەکەی لە بۆ دەرەوەی وڵاتبی بە فڕۆکە بیتن کرێی فڕۆکەکەی لە بۆ دەدرێ ئەگەر بە نازانم کەمتر لە عێراق ئەوە ڕوودەدا کەسێک بە کەشتی سەفەر بکە لە بۆ وڵاتەچکە بەڵام لەو حاڵەتە ژەگەشتە چیوا بوو پارەی کەشتەکەی لە بۆ دابین دەکریان ئەگەر بە شەمەندەفەر بوو پارەی شەمەندەفەرەکەی لە بۆ سرف دەکرێتن ئێستا بین نمونەیەک لە فەرمانی سەفەر تەمەشا بکەین کەسێکمان هەیە فەرمانبەرێک بە ناوی سلێمان محەممەد تاهر فەرمانبەرە لە بەڕێبەرایەتی گشتی پەروەردەی هەولێر دەمانەوێ بینێرینە سۆران لە بۆ ئەوەی سەردانی بەڕێبەراتی پەروەردەی سۆرام کاتن بۆ ئەوەی تەدقیق یان وردبینی دۆسیەی ژمێریاری بکاتن هیمانجی تەموزی ساڵی 2009 لێ دێن ئەو مۆزەفە مادەم بە ئیشی دائیرە دەڕوا پێویستە فەرمانەکی سەفەرکردنی لە بۆ دەربکرێ یەکەم شت ئەو مۆزەفە لە بەڕێبەراتی گشتی پەروەردەی هەولێر داوام دەکات لێ لەسەرەوە کلێشەکە دەبیتە بەڕێبەراتی گشتی پەروەردەی هەولێر زۆربەی جار ئەو کتابانە لە خۆەتی دەکرێ خۆەتی دەنووسین دواتر ژمارە و بەروار لە هەموو نووسراوێک جگە لە بیرخەرەوە لە هەموو جۆرەکانی دیکەی نووسراو ژمارە و بەروار لەسەر کتابەکان دادەندرێ لۆ ژمارە و بەرواری دەدەینێ پاشان دێن دەنووسین فەرمانی کارگێڕی بابەت سەفەرکردن لو سەفەرکردن چونکە لە هەولێر دەینێرینە سۆران لە ناو خاچی عێراقە باشە لێ سەفەرکردنە نەک ئیفات پاشان دێن گوتمان لە هەموو جۆرەك فەرمان ڕستەک هەیە دووبارە دەبیتەوە کە ئەوش بریتە لەوەی دەڵێن بە پێی ئەو دەسەڵاتەی پێماندراوە بە پێی ئەو دەسەڵاتەی پێماندراوە باشە بە پێی ئەو دەسەڵاتی پێماندراوە چ دەکەین بڕیارماندا بە سەفەرکردنی بەڕێز سلێمان محەممەد تاهر فەرمانبەر بە ناونیشانی وردبین لە دیوانی بەڕێبەراتی گشتی بۆ شاری سۆران بۆ وردبینیکردنی ژمێریاری بەڕێوبەرایەتی پەروەردەی سۆران بۆ مانگی تەموزی 2009 بۆ ماوەی سێ ڕۆژ لە دوازدەی هەشتی 2009 و جگە لە ڕۆژانی سەفەر دەرماڵەی سەفەرکردنی بۆ خەرز بکرێت بە پێی یاسا یعنی ئەما و مۆزەفات دەنێرین لە ئەوی لە سۆران بمینێتەوە لۆ ماوەی سێ ڕۆژ جگە لە ڕۆژانی سەفەرکردن یعنی ڕەنگە بمانەوە یەکشەم دووشەم سێشەم لەوێ ئیش بکە ئەمە ڕۆژی شەممە ئەو سەفەر دەکە لێ لێرە حەقی ئەوەی هەیە هوتێلی شەموو لەسەر شەممە لەسەر یەکشەمەشی لە بۆ خەرج بکرێ یەکشەمە لەسەر دووشەمە دووشەمە لەسەر سێشەمە سێشەمەش دەتوانێت بمینێتەوە چارشەمە بگەڕێتەوە لێ ڕۆژی چارشەمە و شەممە لە ناو پلانی گەشتەکەی لە ناو ڕۆژانی ئیشکردنی نییە بەڵام خەرجی ئەو شەوانەی هوتێلی لە بۆ خەرز دەکرێت و ڕۆژی شەمە کە دەڕوا نانخواردنی ڕۆژی شەمەشی لە بۆ خەرز دەکرێت و ڕۆژی چارشەمەش کە دەگەڕێتەوە ڕەنگە سۆران نێزیک بیتن بە سعات و نیوەک دو سعات بگەڕێتەوە بەڵام ئەگەر شوێنێک بوو دوورتر بوو پێویستی کرد لە ڕێگەی هاتنەوە نان بخوا کرێی نانخواردنەوەشی ئەو ڕۆژەشی لە بۆ خەرز دەکرێت کە لە ڕێگا سەرفی دەکات

حفتا کیلومتر دووربین ناو ئاچی دیکەیە 100 کیلومتر دووربینە و ئاچی دیکەیە لێ بەپی یاسا کە ئەوانە بە تعلیماتێک لە وەزارەتی داراییەوە دیاری کرانە پاشان لە هەموو کتابک ئەمە کەسەکەی ئەو کتابە یان ئەو فەرمانە پێویستە تەوقع بکاتن چێ لێرە ڤالا ڕێباز حوسێن بەڕێوبەری گشتیە بەڕێوبەری گشتی چێن دەرێ بەڕێوبەری گشتی پەروەەردەی هەولێرە پاشان دێن کتابەکمان وێنەیەک بۆ نسخەک لەو کتابی دەدەینێت چەند شوێنێک زۆر ئاگاتان لێبی لە فەرمانی سەفەرکردن و ئیفات نسخەک لەو ئەمرەی دەدەینە ئەو شوێنەی کە کەسەکەی لە بۆ دەنێرین ئێستامە لەو کتابەمان سلێمان محەممەد تاهر دەنێرینە بەڕێوەراتی پەروەردەی سۆران لۆێ لە وێنەیەک بۆ وێنەیەک دەدەینە بەڕێوەراتی پەروەردەی سۆران لۆ بۆ ئەوی کارئاسانی بۆ بکەن بۆ ئەنجامدانی ئەرکەکانی ئەمە و کەسەمان نردیتە بەڕێوەراتی پەروەردەی سۆران لە بۆ ئەوی تدقیقی حیساباتی ئەو بەڕێوبەرایەتی پەروەردەی سۆرانە بکاتن لێ دەبی ئەو نسخێک لەو کتابیان لە بۆ بچی هەتا بزانن ئەوە چێ ئەو کەسەی نردە بەڕێبەراتی گشتی پەروەردی هەولێر نردیتی لێ لۆ ئەوەی ئاسانکاری لە بۆ بکەن پاشان نسخێک دەدرێتە خۆەتی ژمێریاری لۆی دەرماڵەکانی لە بۆ سەر بکەن دۆسیی کەسی نسخەشی دەدەینە لۆ دۆسیی کەسی نسخەچی دەدەینە کەسەکەی خۆی هەندێک جار لەوانەیە لە بازگەکان لە حدودەکان پێویستی بە و دۆکۆمنتەی بیکە ئەوە سەفەر دەکا یان ئیفادە پاشان لە هەموو نووسراوە گوتمان ناوی ئەو کەسانە دەنووسین کە ئەو کتابە تەبع دەکەن کە لێرە ساوێن و سانانە و لە کەی نێشتەبعیان کردێ لە دەی هەشتی 2009 و ناونیشانی بەڕێبەراتی گشتی پەروەردەی هەولێری لە چێندەرەیە هەولێر تەیراوە دەکرێت تەفاسیل تریشی بدێتێ شەقامی ئاراز ژمارەی تەلەفۆنی ئەوەندە ئەوە فەرمانی سەفەرکردن فەرمانی ئیفادکردن نمونەی لێ حل ناکەین چونکە نەفسی شتە بەڵام تەنها ئەوەیە لە باتیک ئەو کابراای بۆ نمونە بنێرین بۆ بەڕێبەراتی پەرۆری سۆران نا دەینێرینە وڵاتی ئوردن بۆ بەشداریکردن لە خولێک یان دەینێرین بۆ وڵاتی ئەمریکا بۆ بەشداریکردن لە خولێکی پەرەپێدانی فەرمانبەران لێ بە هەمان کلێشەیە تەنها لە جیاتی بابەت سەفەرکردن بێ دەبێتە بابەت ئیفادکردن و لە ناو ناو نووسراوەکەش دەنووسێ بڕیارماندا بە ئیفادکردنی یان شاندکردنی فلانە کەس لە بۆ وڵاتی ئەلمانیا یان ئەمریکا یان ئوردن بۆ بەشداریکردن لە خولێک یان لە وەرکشۆپێک یان لە کۆنفرانسێک یان لە هەر شتێکی دیکە ئەوە فەرمانی سەفەرکردن و ئیفات پاشان هەیتمان جۆرەکی دیکەمان لە فەرمان هەیە کە بریتە لە فەرمانی دەست لە کار کێشانەوە تامان ئەمە بدایت بدایت باسی فەرمانی دامەزراندنمان کرد کە بەهۆی و مۆزەف فەرمانبەردا دەمەزرا بەڵام ڕۆژێک دێ ئەو فەرمانبەرە لە وەزیفەکەی نەمینێ بە چ بەویستی خۆی یان دەست لە کارکێشانەوە تەقدیم دەکا لێ

ئەمری ئیسیقالە و هەی تیشمان ئیسیقالە بە پێی حکمی یاسا هەندێک جار بە سەبەبی غایی بوون دەگات حەد دەچی کە فەرمانبەر ئیسیقالەی پێ بکرێتن ئەوەی ئەمە لێرە نمونەتمان هەیە بریتە لە کەسێک کە لەسەر داوای خۆی داوای ئیسیقالەی کردیا ئەو کەسە مۆزەفە لە سەرۆکایەتی فەرمانگەی تەندروستی هەولێر پێشتر داواکاریی تەقدیم کردێک کە داوای دەست لە کارکێشانەوە دەکاتن کە داوای دەست لە کارکێشانەوە دەکاتن فەرمانگەکەشی ڕازی دەبی لەسەرەوە بۆیە پێویستە فەرمانەشی لە بۆ دەربکرێت وەکو هەموو فەرمانەکانی دیکە پێویستە ناوی دائیرەکە لەسەرەوە بنووسێت کە لەو نمونەیە بریتە لە سەرۆکاتی فەرمانگەی تەندروستی هەولێر و پاشان ژمارە و بەرواری لەسەر دادەندرێ و دواتر دەنووسرێ فەرمانی کارگێڕی بابەت دەست لە کار کێشانەوە دوای دێین زۆر گرنگە ئەو جملەیەمان لە بیر نەچیتن لە هەموو فەرمانەک بە پێی ئەو دەسەڵاتی پێمان دراوە چونکە ئەمە گوتمان هەموو فەرمانەک ئیسینادە لەسەر دەسەڵاتە کە یاسا پێتیدایە یان تعلیماتێک پێتیدا یان شخصێک پێتیدا لێ دەبی برێ بە پێی ئەو دەسەڵاتی پێمان دراوە بڕیارماندا لەسەر دەستلەکارکێشانەوەی بەڕێز فەرهاد سەڵاح ڕەشید فەرمانبەر بە ناونیشانی تێبینەر لە فەرمانگەکەمان لەسەر داوای خۆی بە مەرجێک لە ڕۆژی چاری سێی 2009 دەست لە کار هەڵبگرێت لە فەرمانبەراتێکەکە یعنی ئەمە ڕازی بووین ئەو کابراە دەست لە کار هەڵبگری بەڵام شەرتە لە چاری سێ دەست لە کار هەڵبگری و بە ئیسیقالە لە بۆی حساب دەکرێتن یەک ملا حەزە لێرە زۆر جار تەڵەبە دەپرسی مامۆستا فەسل لەگەر ئیسیقالە فەرقی چیە فەسل ئەو فەرمانبەرە لە مستەقبل دەتوانانی بگەڕێتەوە سەر وەزیفەکەی بەڵام ئیسیقالە لەسەر داوای خۆی جارەکی دیکە مافی دامەزراندنەوەی نابینێ ینی پاشی ساڵێک کە دو سال کە پێ سال کە بیەوێت تەعین بکتەوە لەبەرەوەی کاتی خۆی ئیسیقالەیدایە ناتوانرێت دابمەزرێتەوە بەڵام حاڵەت هەیە ڕوویدا کەسەکە ئیسقالەشیدا بەڵام دواتر بە هەر سەبەبک بی دووبارە دامەزرانی لە بۆ کرایتەوە بەڵام بە پێی یاسا کەسی دەست لە کارکێشاو مافی دووبارە دامەزرانەوەی نامینێت بابێنەوە سەر پاژ ئەوەی ناوەڕۆکەکەمان تەواو کرد کەسەک هەیە تەوقع لەسەر ئەو فەرمانە دەکا ئەویش لێرە دکتۆر مححمود ئیبراهیم ئەحمەدا کە سەرۆکی فەرمانگەی تەندروستی هەولێرە لە 22 دوی 2009 تەوقعی لەسەر ئەو کتابەی کردیە دواتر وێنەیەک بۆ نسخەک لەو کتابی دەدەینە ئەو شوێنانە خۆیەتی ژمێریاری وردبینی دۆسی کەسی دۆسی نووسراوی دەرکردە و هەروها ناوبراو دیسان چەند کەسانێکمان هەیە کە کتابەکەیان تەوا کردێ بریتین زۆر لەسەر ئەو شتانە نامینێمەوە وێنەیەک بۆ یان فەرمان و ئەوانە لەبەرەوەی هەموو فەرمانەکان وەکو یەکن تەنها ناوەڕۆکەکەیان و ناونیشانەکەیان دەگۆڕ ئەگەر ناپێکاتە و کلێشەکەیان یەک کلێشەیە دوو کەس ئەو کتابیان تەبعکردێن ناوەکانیان دەنووسێ و شوێنی ئەو فەرمانگەی لە چێن دەرێ هەولێر نزیک باڵەخانەی پارێزگا ئەوەش فەرمانی دەست لە کارکێشانەوە لە محازڕی دابێ دەگەینە بابەتی خانە نشینکردن بەڵام ئەمڕۆ تا ئێرە بەس دەبیتن و هەروەکو ئاگادارن وا بڕیارە لە هەفتەیەک جارێک محازەرەتان بە تۆمارکراوی بەدەست بگە و جارێکیش بە شێوەی لایڤ لە ڕێگای ئەو پرۆگرامانەی کە پەیمانگا بڕیاری لەسەردایە بە یەکتر بگەین و و محازەراتەکان زیاتر تەوزیح بکەین و شەرحیان بکەین هیوادارمە ئەوەی ئەوڕۆ شەرحمان کرد هەم مڕازعاتی سەریع بوو لە بۆ بابەتەکانی پێشتر و هەم دوو بابەتی نوێمانخین کە بریتی بوو لە فەرمانی سەفەر و ئیفات و فەرمانی دەست لە کار کێشانەوە دووبارە هیوای تەندروستێکی باش دۆ هەمووتان دەخوازم هیوادارم لە ئایندەیەکی زۆر نزیک لە هۆڵەکانی خوێندن بە یەکتر بگەینەوە و هەموو ناخۆشی و نەخۆشیەک لەسەر هەموو لایەکمان و خزم و کەس و وڵاتمان تێپەڕی بێت دووبارە بگەڕێنەوە بە یەکتر شاد ببینەوە هیوای کاتێکی خۆشتان بۆ دەخوازم تا بابەتی داهاتوو و محازڕی داهاتوو هیوای کاتێکی خۆشتان بۆ دەخوازم هەر لە خۆشی دابن